Merci fir Äert Äert Kommen. Ech hoffen, Dass ech och elo net ze laang sinn an der Presentatioun vun eiser Campagne. Ech hoffen dat aus deem einfache Grond, vue dass et ëm de Sozialpak geet, a Pak, an engem Pak ass normalerweis relativ vill dran, an ech probéieren dat jo dann och ze exposéieren, wat, wat do alles an deem Pak do dran ass. Mär hunn. Am Nationalvirstand vum 22 September, also GBL, decidéiert eng Campagne ze maachen, ee Sozialpak fir Lëtzebuerg, fir besser Aarbecht an e bessert Akommes. An haut ass den offizielle Start vun där Campagne. Et wäert eng Campagne sinn, wou mer wëllen informéieren, wou mer wëlle sensibiliséieren a wou mer wëlle mobliséieren. Déi Campagne ass eng logesch Fortsetzung vun enger ganz grousser Maniff, déi mer hei am Land am Joer 2009 haten a wou mer als Gewerkschaft gesot hunn, déi Kris däerf net op dem Bockel vun der Bevëlkerung ausgedroe ginn. Mär hunn zënterhier, hei am Land Austeritéitspolitik erlieft. Mär hunn als Gewerkschaften alles gemat fir déi Politik ofzefiederen. Et ass eis munches gelongen an et ass eis munches net gelongen. Ënnert der Dominanz vun der csv, der CSV-LSAP-Regierung ass et zu haarde Moossname komm. Et ass zu gescheiterten Tripartite komm. Et ass generell zu enger Verdeelung vun ënnen no uewen hei am Land komm. Et hunn si real Akommesverloschter fir d'Bevëlkerung entstanen. D'Kafkraaft stagnéiert oder ass erofgaangen. Déi nei Regierung, déi Enn 2013 ugetratt ass, hat net d'Mandat vun der Bevëlkerung fir déi Politik weiderzeféieren. Positiv passéiert ass dat, wat d'Regierung a Saache vun der Indexatioun decidéiert huet, dat wëll ech hei nach eng Kéier ervirsträichen. D'ailleurs, ouni d'Zoustëmmung vum Patronat, wat mer bis haut zudéifst bedauern an och net gutt fannen. Wa mir elo vu Campagne schwätzen, e Sozialpak fir Lëtzebuerg, dann ass et d'Äntwert op déi Politik vun all deene leschte Joren. An wou elo den Zäitpunkt do ass, dass déi Politik ofgestommt gëtt. An do kommen ech op d'Eszenz vun där Campagne ze schwätzen. Et geet drëms, dass net nëmme mat de Krisebelaaschtungen opgehale gëtt. Et geet drëms, zumools wou am Moment ee jo lénks a riets héiert, dass d'Kris eriwwer ass, vu politescher Säit gëtt dat gesot, dass dann och elo den Zäitpunkt do ass, dass déi Krisebelaaschtungen erëm zeréckgeholl ginn, respektiv ausgeglach ginn. An da kënnt den drëtte Punkt, dass hei am Land erëm soziale Fortschrëtt passéiert, well do villes elo zënter Joren wäert a villes och muss gemat ginn. Dat ass d'Eszenz vun där Campagne, déi mer elo starten. Dat ass eng Revendicatioun un d'Regierung, dat ass en Opruff un d'Regierung, politesch elo an déi richteg Richtung ze goen. Déi Campagne, hunn ech gesot, ass och eng Mobiliséierungscampagne an ech wëll direkt annoncéieren, dass niewent der Verdeelung, déi haut ugefaangen huet, vun eiser Broschür, wou all déi eenzel Sujete vun der Campagne behandelt sinn, dass eng Verdeelung un d'Haushalter, eng Verdeelung an all d'Betriber hei zu Lëtzebuerg, dass donieft en éischten Héichpunkt vun där Campagne den nächsten 26 November ass, wou Der alleguerten häerzlech invitéiert sidd dobäi ze sinn, de 26 November um hallwer sechs am Hotel Alvis zu Lëtzebuerg, wou all déi gewielte Mandatäre vum OGBL, dat si Personaldelegéierten aus alle Betriber, wou den OGBL present ass, dat si Mandatären aus den eenzel Strukturen, déi wäerten zu enger grousser Sallmanifestatioun zesummekomme fir deem Ausdrock ze ginn, wat hir Revendicatioun ass, nämlech de Sozialpak Fir Lëtzebuerg. Ech sinn iwwerzeegt, datt d'Presenz massiv wäert sinn, an ech sinn iwwerzeegt, datt dat och eng weider Stäerkung vun där Campagne wäert sinn, well et stellen sech natierlech elo d'Fro, eng Campagne fänkt iergendwann un, dat ass haut, an da kënnt d'Fro, Wini hält se op? Mä do gëtt et am Moment keen Datum. Si wäert dann ophalen, wa mär op de wesentleche Punkten, déi mer afuerderen, ausräichend Satisfaktioun hunn, dat ass déi Lat, déi ee sech sënnvollerweis leet, wann een doriwwer schwätzt, wéini eng Campagne zu engem Enn kënnt. A mir ginn dovun aus, dass dat wäit bis an d'Joer 2016 de Fall wäert sinn. Ech hu gesot, Krisebelaaschtunge mussen net nëmme gestoppt ginn, si mussen ausgeglach ginn a mir mussen a soziale Fortschrëtt iwwergoen. An dat bedeit schlussendlech, dass nei Equilibre geschaaft ginn. Déi lescht Joren hunn hei déi Verdeelungsschéier zu Ongonschte vun der Bevëlkerung, vun den Haushalter, vun de schaffende Leit an de Pensiounen, méi grouss gemat. An et ass elo den Zäitpunkt, dass déi Verdeelungsschéier erëm méi kleng gemat gëtt, dass se an neien Equiliber kënnt. An dofir ass ee wesentleche Punkt vun eiser Campagne d'Fuerderung no engem besseren Akommen hei zu Lëtzebuerg. An der Campagne betrëfft dat natierlech an éischter Linn déi ugekënnegt Steierreform. An ech wëll dann an der Presentatioun mat der Steierreform ufänken, wat déi wesentlech Punkte sinn, déi mär als OGBL fuerderen an der Diskussioun vun där Steierreform. Fir d'éischt ass einfach emol ze soen, dass an all deene leschte Joren d'Steierlaascht fir déi mëttel an déi déif Akommes hei zu Lëtzebuerg ganz, ganz staark ugewuess ass. D'Ursaachen dovun sinn der verschiddener. Ganz wichteg ass déi sougenannte kal Progressioun, dat heescht, dass d'Steiertabell zënter 2009 net méi un d'Inflatioun ugepasst ginn ass. Dat Zweet, Dat ass eng Solidaritéitssteier, déi wichteg ass, fir de Chômage ze bekämpfen, respektiv de Chômeuren ze hëllefen, se ze indemniséieren. Mee op där anerer Säit stellt sech natierlech d'Fro vun der Bezuelung. An do ass et virun allem fir d'Personnes physiquen, an domat sinn d'Haushalter ugeschwat, ass déi Solidaritéitssteier an den leschte Joren immens staark ugewuess, an dat am Ennerscheed zu der Betribssäit, wou et vill méi déif läit. Ech kommen nach drop zréck. Mir hunn dann d'TVA-Erhéijungen, déi lescht war déi zwee Prozent am Ufank vum Joer, mir hunn dann Ofschafe vu steierlechen Entlaaschtunge wéi zum Beispill ech soe lo just e Beispill, de sougenannte Forfait fir d'Frais de déplacement, wat déi eenzel Leit staark betrëfft. Mir hunn d'Augmentatioun vun enger ganze Partie vun Taxen. An net zu lescht muss een natierlech och de sougenannten Impôt temporaire de rééquilibrage budgétaire nennen, déi 0,5 Prozent, déi jo och viru Kuerzem agefouert ginn ass. Grondsätzlech seet de OGBL zu de Steieren zwou Saachen. Dat Éischt, Mär brauchen e finanzstaarke Stat, fir dass dee Stat och all senge Missiounen nokënnt, all seng Missiounen, déi en huet, virun allem a senge Sozialleeschtungen, an der sozialer Sécherheet, an d'Investissementer an d'Zukunft, an der Ausbildung, Gesondheet, Soziales, an all Méindeg aner Infrastrukturen, Energie an Ëmwelt net ze vergiessen. Mir brauchen also Steieren, staark, eng staark Steierrecette fir de Staat Lëtzebuerg. Op där anerer Säit sti mer fir en demokratescht Steiersystem. En demokratescht Steiersystem ass näischt aneschtes wéi e Steiersystem, wou et Steiergerechtegkeet gëtt. A Steiergerechtegkeet ass näischt aneschtes, dass et e System ass, wou Jiddreen no senge Beitragsfäegkeeten och zu deem Steierakommes bäidréit. An do hu mer eebe genau déi Schéier, déi sech an all deene leschte Joren opgemat ginn. Et wäert an den nächste Wochen a Méint nach vill doriwwer Geschwat ginn. Ech wëll hei nëmme stéchwuertméisseg d'Saachen uschwätzen. Mir hunn e wuessende Widdersproch zwëschent der Besteierung vum Kapital, senge Revenuen, an op där anerer Säit der Besteierung vun de Léin an de Pensiounen. Mir hunn dann e Widdersproch zwëschent de klengen a mëttelen Akommessen par rapport zu deenen, déi héich a ganz héich sinn. Wéi gesot, déi Schéier huet sech an all deene leschte Joren entwéckelt. Ech wëll Äech net bombardéiere mat Zuelen, mee just, just zwou. Dat Éischt, dat ass, wann ee kuckt, wéi d'Recetten an d'Lut gaange sinn um Niveau vun der Betribsbesteierung, an dësem Fall den Impôt sur le revenu des collectivités, dann ass et esou, dass zwëschen 2000 an 2014 déi ëm 51 Prozent an d'Lut gaange sinn. Wann ech op där anerer Säit awer d'Recettë kucken, vun deem, wat mer elo Ménage kënnen nennen, Personnes physiques, wann ech also d'Lounbesteierung huelen, zousätzlech zou, an déi vun de Pensiounen, zousätzlech déi vum Impôt de solidarité, dann hu mer zwëschen 2000 an 2014 eng Entwécklung vun 171 Prozent. An dat Wann ee weess, dat ass enorm, wann ee weess, datt d'Masse salariale am selwechten Zäitraum ëm 124 Prozent an d'Lut gaangen ass, da wësse mer, datt sech d'Steierlaascht fir déi Leit, déi mir vertrieden, iwwerproportional entwéckelt huet par rapport zu hirem Akommes. An domat ass gläichzäiteg, kéinte mer nach eng aner Zuel soen, ech soe se dann och nach, dat ass, wann ech d'Benefisser kucke vun de Betriber an deem selwechten Zäitraum, sou sinn déi ëm 57 Prozent méi schnell an d'Lut gaange wéi déi Recetten, déi iwwer d'Beneficer, Recetten, Steierrecetten, déi iwwer d'Beneficer erakommen. Domat ass alles gesot. An domat ass och gesot, wou d'Stoussrichtung vum OGBL ass a sengem Sozialpak, nämlech déi, dass elo an der Steierreform et just eng grouss Prioritéit fir d'Regierung ka ginn, nämlech eng spierbar Entlaaschtung vun de mëttleren an den déiwen Akommen hei zu Lëtzebuerg. Dat muss d'Prioritéit sinn, dat ass eis Haaptfuerderung an dem Steierberäich. Wat d'Betribsbesteuerung ubelaangt, mengen, do wäerte mer och nach an den nächste Wochen a Méint zrëckkommen, mee do ass grondsätzlech ze soen, dat ass dass wann een dohinner geet a seet, do soll de sougenannten Taux nominal oder facial, wéi e genannt gëtt, vun dem Impôt sur le revenu des collectivités erofgesat gëtt, fir e schéint Bild ze maachen no baussen, a gläichzäiteg gesot gëtt, dass dat net zu engem weidere Verloscht u Steierrecette fir de Staat wäert féieren, dann ass dat eng äusserst gewoten Ausso an dofir kënne mir och net domat averstan sinn. Firwat ass se äusserst gewot? Maja, ech wëll, an ech däerf och eigentlech net, den Analyse, vun dem Wirtschafts a Sozialrot virkommen. Normalerweis wäert de 27 November an der Assemblée plénière deen Avis verabschit ginn. Mee an deenen Diskussiounen ass virun allem eppes erauskomm, Den Detail vun der Besteuerung vun de Betriber wäert weiderhin net bekannt sinn. Een, deen hei behaapt, einfach eppes erofzesetzen, oun an an da gläichzäiteg behaapt, dass dat oder dat deen Impakt wäert hunn, dee seet am Moment a mengen Aen, soen ech, net grad d'Wourecht, well soss sinn déi Donnéeën, déi mer am Wirtschafts a Sozialrot kritt hunn, net korrekt. Domat ass och alles zu deem Thema gesot. Ech hu gesot, Haaptfuerderung, d'Entlaaschtung vun de mëttleren an Déiwen akommen. Wat bedeit dat konkret? Majo, dat bedeit, dass um Niveau vun der sougenannter Steiertabell et muss dozou kommen, dass déi Leit, déi hei am Land de gesetzleche Mindestloun verdingen, dass déi mat null Euro besteiert ginn an net, wéi dat am Moment de Fall ass, dass se ebe besteiert ginn. Mär hunn an eiser Broschür hu mer dozou e Beispill, wou e Beispill geholl gëtt vum gesetzleche Mindestlounverdinger a wou mer ganz kloer, ganz kloer gesinn, dass dee Steiere bezilt, dee bezilt 1.000 Euro Steieren an eisem Beispill am Joer par rapport zu engem Netto vun eppes méi wéi 19.000 Euro, déi een nach erauskritt. A virun, an dat däerf een ni vergiessen, wann hei ëmmer behaapt gëtt, Et gi vun hei keng Steiere bezuele virun eigentlech all deenen indirekte Steieren, déi een dann iwwer Taxen, TVA an esou weider nach nach bezilt. An domat muss Schluss sinn. Do domat muss et erëm zréckgoe par rapport zu Zäiten, déi mer hei zu Lëtzebuerg haten, wou op deem Niveau effektiv keng Steier bezuelt ginn ass. Dann hunn ech vun de mëttleren Akommes geschwat. A wann ech dann eben déi déif bis déi mëttel kucken, da kann et zu näischt aneschtem féieren, wéi dass déi sougenannte Progressioun mol an deem Sënn ofgeflaach gëtt, dass déi eenzel Steiertranchë gestreckt ginn, fir eben déi mëttel Akommese bis zu de mëttelen Akommes hei am Land eng real steierlech Entlaaschtung ze kréien. Doriwwer eraus, well iergendwou musse jo och d'Suen hierkommen, muss et hei zu enger méi staarker Besteierung bei den héijen an de ganz héije Revenuen kommen. An dat bedeit, dass deementspriechend och zousätzlech Tranchen agefouert ginn. An ech hu virdru vun der kaler Progressioun geschwat, déi zënter zwee Ning voll wierkt. An och do fuerdert den OGBL, datt en automateschen Mechanismus agefouert gëtt, fir lafend eben de Steierbarème, d'Steiertabell un d'Inflatiounsentwécklung unzepassen. Och do hu mer hei e Beispill vun engem, deen en Duerchschnëttsloun verdéngt a wou mer mol d'Hypothees gestallt hu wat, wat bezilt een eigentlech u Steieren eleng duerch déi kal Progressioun E Weidaach, fir deen hu mer dann erausfonnt, dass dat 1.000 Euro am Joer sinn. An da weess een, dass mer hei vu substantielle Saache schwätzen. Doriwwer eraus wichteg ass keng weider Erhéijung vun den indirekte Steieren a virun allem, mee eng staark och Besteierung vun de sougenannte Revenuen Um Kapital, da schwätze mer vun Dividenden, mir schwätze vun de Stock Options, mir schwätzen och vu Revenuen iwwer Loyeren an esou weider. A well och do, an do kann een dat och an der Broschür noliesen, och do hu mer e Beispill dra stoen, wou mer ee vergläichen, dee 50.000 Euro Loun Besteierung huet a wat deen eigentlech u Steiere bezilt. Ech sichen et dann och elo, well et einfach net schlecht ass. Dee bezilt dann 13.024 Euro. Verglach par rapport zu engem, dee 50.000 Euro huet an an Kapital als Kapital investéiert an da Revenuen huet, an dësem Fall iwwer Zënsen an Intérêten, an do si mer zur Konklusioun komm, dass deen 2.232 Euro bezilt. Dat ass u sech fir deen, deen iwwer Loun besteiert gëtt, muss dee 5,84 Mol méi Steiere bezuelen, wéi deen aneren. Och nëmme fir do dee Widdersproch nach eng Kéier kloer ze maachen, deen ech ganz am Ufank gesot gesot hunn. Dann an der an der Fro vun de Steieren nach ganz wichteg ass, dass den Impôt sur la fortune erëm agefouert gëtt. Ech hu virdrun och ugeschwat d'Fro vun der Solidaritéitssteier. Ech hat gesot, ech géif drop zrëckkommen. Do ass et esou, dass zënter 2010, An deem Moment mer eng Situatioun haten, wou vu Betribssäit am Verglach zu deem, wat iwwer d'Personne physique erakomm ass, en Equiliber war, dat lung béidsäiteg bei ronn 50 Milliounen Euro. Wann een d'Situatioun dann haut kuckt, ech mengen, et ass déi vun 2014, da leie mer bei de Betriber bei 100 Milliounen Euro. Dat ass 50 Milliounen Euro méi. A bei den anere leie mer bei 300, iwwer 300 Milliounen Euro. Dat ass net einfach eng Verduebelung, dat ass eng Versechsfachung vun deem, wéi et virun 2010 war. An do muss och en neien Equiliber stattfannen. Bei wat déi aner Fuerderungen ubelaangt an der Steierreform, do natierlech muss et zu enger allgemenger Iwwerpréifung komm vun enger Partie vu gegebenfallsen Diskriminatiounen. Mär hunn dann virun allem och Déi ganz Fro vun de méiglechen Deductiounen bei de Steieren, ob dat elo Exonératioun genannt gëtt, Forfait, Abattement an esou weider, wou, an et ass schonn oft drop higewise ginn, déi alleguerten zënter den nonzeger Joren de facto net méi ugepasst ginn ass oder wéi beispillsweis virdru mam Forfait iwwer Frais de déplacement souguer zeréckgestuuft gi sinn, dass et och do zu Upassunge muss kommen a wou mer natierlech virun allem d'Stoussrichtung do gesinn, dass et virun allem deenen Zegutt kënnt, déi déi mëttel bis méi déif Akommessen hunn. Dann net ze vergiessen, dat ass natierlech d'Ofschafe vun deem Impôt de temporaire de rééquilibrage budgétaire. An déi Ofschafung si mer souwisou der Meenung, datt déi nach virun der eigentlecher Steierreform muss passéieren, also ab 2016. Esou vill zu de Steieren. Bessert Akommes ass awer elo net nëmmen eng Steierfro, mee dat bezitt sech och op d'Lounfro. Ech ginn haut net op all eis Aktivitéit an an och eis Objektiver am Kontext vun de Kollektivvertragsverhandlungen, ech ginn haut drop an, op eng Fuerderung, déi mer elo nach eng Kéier widderhuelen, nämlech déi vun der struktureller Opwäertung vun dem Mindestloun. Mer hunn zéng Prozent Opwäertung vum Mindestloun gefuerdert, well mer der Meenung sinn, dass hei am Land ee mat dem aktuelle Mindestloun, wou een also 40 Stonnen an der Woch schafft a wou Dausende an Dausende Leit zum gesellschaftleche Räichtum hei zu Lëtzebuerg bäidroen, dass, wann een déi 40 Stonne schafft, et net kann esou sinn, dass een de facto un dem Taux vun dem Risk vun der Pauvreté läit. An ech kéint elo vill Beispiller An deem Kontext nennen, déi d'lescht, dat war jo ënner anerem iwwer dat, wat och iwwer d'Statec komm ass, wéi vill Prozent vun der Bevëlkerung eigentlech der Meenung sinn, dass se um Enn vum Mount eigentlech Schwieregkeeten hunn, déi zwee Enner nach zesummen ze kréien. Ech kéint awer och einfach plakeg, wéi an eisem Beispill, Steierbeispill, déi Zomm vu 1.632 Euro nennen, wou een also muss mat sengem Mindestloun hei zu Lëtzebuerg muss liewen. De Mehrwäert muss anescht ëmverdeelt ginn. E muss an deem Sënn verdeelt ginn, dass de Mindestlounverdénger e Verdingscht huet, deen 10 Prozent méi héich läit. A mir sinn net der Meenung, dass dat zu iergendengem Problem um Niveau vun den Aarbechtsplaze féiert, well mer op der enger Säit der Meenung sinn, dass mer op där, dass mer doduerch en Eropsetzen, duerch d'Eropsetze vun der Kafkraaft och eng Stäerkung vun der Bannennofro hei zu Lëtzebuerg kréien. Mir gesinn also net, dass duerch déi Mesure iergendwéi Aarbechtsplazen a Gefor wären, nach dass Lëtzebuerg doduerch iergendwéi ee Kompetitivitéitsproblem kritt. Mee mir sinn der Meenung, dass eben en Eenzelnen hei zu Lëtzebuerg muss kënne mënschewierdeg liewen an zu den essentielle Besoinen, dat heescht och, dass een da muss kënnen um sozialen, um kulturelle Liewe Deelhuelen, an dat geet eebe mat dem aktuelle Mindestloun net méi duer. Ech kéint och elo interessanterweis de Le Monde zitéieren, deen ech virun, ech mengen, virun zwou Wochen gelies hunn, 29 Oktober, Beispill an England, wou elo dann och do de Finanzminister eng Diskussioun ugestiwwelt huet, fir de Mindestloun ze erhéijen. A wou niewendrun an deem Artikel steet, dass 2.500 Betriber, do hunn ech gestaunt, sech deklaréiert hunn, dass se fräiwëlleg wéilte méi Mindestloun bezuelen, dat hu se och nach de Salaire de vie genannt. An elo kann ee laang driwwer spekuléieren, wat dat dann elo am Eenzelen ass, mee interessant, dat sinn d'Euroen, déi se genannt hunn. A fir London si se do bei 12,30 Euro d'Stonn. D'Recht an England 10,90. Ech hunn dat ëmgerechent, déi 12, 30 Euro, déi, dat ass e Montant vun 2.162 Euro de Mount. Eis Fuerderung geet bei 2.114, hält déi op. Also esou weltfriem si mir an eise Revendicatiounen do op alle Fall net. Et ass also elo och do den Opruff un d'Regierung, aktiv ze ginn. Ech huele mol elo fräit Netz hei eraus, eng Regierung, déi an deem Sënn e Gesetz mécht, wou se gegebenfalls och Etappe virgesäit, wéi déi Augmentatioun leeft. Och do ass den OGBL bereet, driwwer ze diskutéieren. Awer et muss eppes passéieren. Dann bessert Akommes, am Moment ganz aktuell ass virun allem och de Gesetzprojet iwwert d'Prestation familiale, d'Kannergeld an déi aner Allocatiounen, a wou mer nach eng Kéier widderhuelen, dass mär mat deem Gesetzprojet net averstane sinn. Mär sinn net averstanen, dat virun allem aus zwee Haaptgrënn. Dee Gesetzprojet gesäit Sozialofbau vir um Niveau vum Kannergeld. Et bezitt sech op all déi Kanner, déi Kanner, déi ab dem éischte Januar 2016 gebuer gëtt. Wann e fir ee Kand eng Verbesserung vun zwee Komma fënnef Euro virgesäit, dann ass et esou, dass fir all déi Familljen, déi an Zukunft zwee oder dräi oder méi Kanner kréien, dass do e massiven Ofbau stattfannt. Ech widderhuele nach eng Kéier d'Zuelen, Mir si bei 64 Euro pro Mount Verloscht bei zwee Kanner, bei 238 Euro bei dräi Kanner. A wann ee schonn en eenheetleche Montant aféiert, dann ass dat dem OGBL net seng éischte Suerg, mee dann hëlt een awer dat gesamt Volume wat dat ganzt Kannergeld am Moment kascht, bei der selwechter, beim selwechten demographesche Stand, an et hieft een deementspriechend och de Montant vun deem sougenannte Montant unique, deen et dann fir all Kand soll ginn, fir dass et net zu engem Sozialofbau do kënnt. Den zweete Problem, dee mer domat hunn, dat ass, an ech kommen op dat zeréck, wat ech virdu gesot hunn, nämlech datt mer jo och dee Sozialofbau, deen iwwer den Zukunftspak vun der Regierung an d'Weeër geleet ginn ass, datt mer deen am November 2014 jo ofgefiedert kritt hunn, mir hunn en net verhënnert kritt, mir hunn en ofgefiedert, a wou mer soen, dass och dee muss natierlech, deen Accord, op alle Punkten agehale ginn. An an deem Accord do steet e ganz wichtige Punkt, nämlech d'Aféierung vun engem Mechanismus, wou automatesch an Zukunft d'Prestations familiales souwuel en espèces wéi en nature adaptéiert ginn un d'Entwécklung vum Salaire médian. Dee Mechanismus steet am Gesetzprojet net dran, an dat ass den zweete Punkt, wou mer mat deem do Projet net averstane sinn. Do den Opruff un d'Regierung, dee Projet deementspriechend ze amendéieren an eréischt dann ofzestëmmen, wann a d'Kannergeld an d'Lut gesat ginn ass, zweetens dee Mechanismus esou dra steet, wéi e soll dran drastoen. Déi. D'Fro ëm d'Sozialleeschtung fir d'Familljen ass domat awer net ofgeschloss. Mär schwätzen natierlech och vum Congé parental, deen nach ëmmer net agefouert ginn ass. Mär hunn am Moment en Avant-projet virleien, déi mer aviséieren, am gaange sinn ze aviséieren. An ech wëll direkt annoncéieren, dass et op deem Avant-projet och schonn eng Partie Problemer gëtt. A virun allem gëtt et eng, och een um Niveau vun der Indemniséierung, well och wa sech dru gehale gëtt, dass an Zukunft de Congé parental mindestens de gesetzleche Mindestloun ass, dat wär jo am Moment 1.922 Euro, Da war awer och kloer ofgemaach, an da si mer an den Tripartitsdiskussiounen, dass bei deem wat dann ofgezu gëtt, well och den aktuelle Congé parental gëtt ofgezunn ginn, d'Assurance fir d'Prestation de soins gëtt beispillsweis ofgezunn an d'Assurance dépendance gëtt ofgezunn, mee bei där neier Zomm vun 1922 soll méi ofgezu ginn. Mam Resultat, dass een herno netto manner erauskritt, an dat geet net. An niewent där Fro vun der Indemniséierung ginn et nach eng ganz Partie vun anere Froen, wou mer musse wäerten à charge goen. Mär hunn och an der Brochure d'Chèques services ugeschwat, wou mer eis dogéint wieren, dass dee System an Zukunft weider verschlechtert gëtt. Déi aktuell, den aktuelle Projet Gëtt eis net déi allerleschte Sécherheet, dass dat net den de Fall ass. A mir erënneren och an deem Kontext drun, dass an eisen Aen d'Fro vun der Exportabilitéit nach net befriddegend an deem Projet geléist ass. Ier ech zur Pflegeversécherung komme wëll ech ofschléissend par rapport zu där Fro vu besserem Akommes, wat jo vum Fong hier an eise Fuerderungen natierlech, wann ech vu Steiere schwätzen, wann ech vu de Sozialleeschtunge schwätzen, wann ech vum dem Mindestloun schwätzen, bedeit dat effektiv e Finanzéierungsbedarf. An ech wëll an deem Kontext grondsätzlech erënneren, dass déi Campagne vum Sozialpak jo agebett ass virun engem Hannergrond vun deem, wou d'Politiker mengen, d'Kris wär eriwwer. Mär mengen eppes, mär mengen eppes aneschtes oder mär kucken nach eppes aneschtes, virun allem nämlech, dass mer e Wirtschaftswuesstum hu vun iwwer 4 Prozent am Joer 2014, An den Estimatiounen zwee Mol iwwert dräi Prozent fir dëst Joer an d'nächst Joer. Dat heescht e wirtschaftlechen Hannergrond, deen Sozialofbau souwisou alles aneschtes wéi indiquéiert an ëmgedréint éischter soziale Fortschrëtt indiquéiert. An dat anert, déi zweet Haaptausso, dat ass, datt sech jo och déi öffentlech Finanzen souguer nach als besser presentéieren wéi dat, wat den OGBL d'lescht Joer ugeholl huet, datt mer also egal wéi, déi noutwendeg Spillraim hunn. An da sinn ech eebe bei der Fleegeversécherung. Ech ginn do haut net an den Detail a. Mir haten do viru Kuerzem eng Pressekonferenz, wou mer all Detail ofgeliwwert hunn. An eiser Campagne wäerten déi natierlech widderholl ginn. Grondsätzlech ass et, mir wäerten net averstane sinn, mat enger Reform vun der Pflegeversécherung, wou et giff an eng Richtung vun der Verschlechterung vun der Qualitéit goen. Mär sinn net averstane mat enger neier Strukturéierung, déi giff lass komme vum individuelle Pflegeplang a Richtung vun iergendengem Stufemodell, well mer do gesinn, dass do grouss Geforen och fir d'Zukunft draleien, dass mer herno éischter eng Pflegeversécherung, déi no ekonomisteschen, no finanzielle Kritäre Definéiert gëtt d'Stadt eebe par rapport zu de Besoins vun de fleegebedürftegte Leit. An dann den drëtte Punkt, dat ass deen natierlech vun de gesamte Personal, wat an deem Secteur do schafft, wou mer wëssen, dass do schwéier Kollektivvertragsverhandlungen am gaange sinn a wou mer och do erënneren un den Accord vum 21. November, dass do u sech eng équilibréiert Entwécklung par rapport zu der Fonction publique stattfënnt. Och do huet sech d'Regierung dozou engagéiert. Och dat muss alles elo ëmgesat ginn. Mär gesinn déi Finanzéierung vun der Pflegeversécherung net an engem gréissere Problem am Moment an och net fir déi kommend Joren. A mär soen awer, Mir soen awer, an dat widderhuele mer, falls do Finanzéierungsbedarf ass, jo, da leeft dat als éischt iwwer d'Augmentatioun vun enger staatlecher Participatioun, déi war schonn eng Kéier op 45 Prozent, déi ass am Moment op 40, dann fuerdere mer an deem Moment och, wann de Finanzéierungsbedarf do ass, dass et dann och Zäit gëtt, dass Betriber sech endlech emol un där Cotisatioun bedeelegen, und wenn alle Stricke reissen, dann si mer natierlech och bereet, wéngst der Qualitéit an eben der Prestatioun par rapport zu alle pflegebedürftege Leit, fir dass eben iwwer eng Augmentatioun vun der normaler Cotisatioun assurance dépendance ka geschwat ginn, déi am Moment jo bekanntlech bei 1,4 Prozent läit. Voilà, dat emol zu dem Volet zu de besseren Akommessen. Da gëtt et natierlech deen zweete grouse Volet, dat ass besser, besser Aarbecht. An och dee setzt sech aus verschidde Partien zesummen. Dat Éischt ass d'Fro vun den Aarbechtszäiten. Woubäi och do ech elo net op all Detailer agee well mer jo och do virun, ech mengen d'lescht Woch war et, eng Pressekonferenz zu deem Thema haten. Ech wëll just déi wesentlech Saachen nach eng Kéier ervirsträichen. Dat Éischt ass, d'Regierung huet viru Kuerzem annoncéiert, dat sougenannten PAN-Gesetz ëm ee Joer ze verlängeren. Dat ass vum Fong hier eng richteg Décisioun, well et d'Méiglechkeet gëtt, elo net de gesetzleche Raum zouzemaachen, mee dass et eeben d'Méiglechkeet gëtt, elo an de kommende Wochen, Méint eng positiv Verbesserung vun dem Aarbechtszäitgesetz ze maachen. An dat ass jo déi grondsätzlech Positioun vum OGBL an all deenen Diskussiounen, wat hart Diskussiounen sinn, dass mer soen, dat Éischt, wat muss passéieren, dat ass, dass dat, wat schlecht an deem PAN-Gesetz ass, dass dat elo endlech besser gëtt. Et geet net duer, ëmmer erëm vu flexibelen Aarbechtszäiten an Noutwendegkeeten an deem Zesummenhang ze schwätzen. Et geet net duer ze soen, majo haut kommen och ëmmer nei Forme vun Aarbechtsorganisatioun, vun Aarbechtsmethode mat ganz neien och Erausfuerderungen, wou natierlech d'Variabilitéit vun der Zäit éischter wiisst wéi dass se ofhëlt. Alles dat vum Fong hier. Huet a stellt den OGBL och haut net tel quel a Fro. Wat en awer a Fro stellt, dat ass, wann anescht geschafft gëtt, da kann et just sinn, dass dat och ordntlech geregelt ass, well flexibel Schaffe, Flexibiliséierung vun Aarbechtszäiten, ouni ganz gutt Regelungen iwwer Aarbechtsgesetzer, ech kéint awer och hei d'Kollektivverträg nennen, féiert zu näischt anescht, awer wierklech näischt aneschtem, wéi zum groussen Désavantage vun deem Eenzelnen, dee schafft, well deen ass ebe wat méi variabel, méi Willkürlechkeete vun enger anerer Säit ausgesat. An dofir ass en Aarbechtszäitgesetz do, fir eben de Salarié a sengen Zäiten, an do schwätze mer jo net nëmmen Zäiten, Aarbechtszäit, mee och Liewenszäit, Fräizäit, familiärer Zäit, virun engem Hannergrond vun allen Diskussiounen, vun enger besserer Harmoniséierung zwësche Privatliewen an Aarbechtsliewen, genau an all deenen Uspréch ass dann de Salarié a Fro gestallt, wann eben net um Niveau vum Aarbechtsgesetz eng ganz gutt Regelung do ass. An am aktuellen Aarbechtsgesetz, dat sougenannt PAN-Gesetz, sinn d'Regelunge grottenschlecht, grottenschlecht a ginn deenen Uspréch genau net gerecht. An et ass och do, wou d'Fuerderunge vum OGBL leien. Dofir ass den OGBL géint all Verlängerung vu Referenzperiode vun iwwert e Mount eraus. En ass fir, dass dat, wat am Moment um Niveau vum Gesetz steet, de Mount, dass dee besser geregelt gëtt. Dat sinn déi sougenannte Potten, Plans d'organisation de travail, dat sinn och d'Horaires mobiles an dat si virun allem d'Definitioun vun den Iwwerstonne, well et gi vill Iwwerstonnen all Dag hei am Land gemat an et ginn der ëmmer méi, déi net als dat definéiert sinn an net als dat bezuelt ginn, weder als Stonn nach als Supplément. Sou, do läit mol d'Haaptessenz. Déi zweet ass, dass mär hei am Land e Gesetz hunn, dat heescht Kollektivvertragsgesetz, an et jo elo scho méiglech ass, iwwer d'PAN-Gesetz, wat iwwert de Mount erausgeet, iwwert d'Kollektivverträg ze verhandelen. Dat kënnen eben och länger Referenzperiode sinn, bis zu engem Joer. Et gëtt jo ëmmer vill geschwat vu mär mussen hei dat bis kënnen op den eenzelne Betrib ordntlech gestalten. Ma mär sinn och där Meenung als OGBL, mär si genau där Meenung a genau d'Kollektivvertragsgesetz gëtt déi Méiglechkeet, souwuel fir déi eenzel betriblech Kollektivverträg, wou et also just fir ee Betrib e Kollektivvertrag gëtt, wéi fir och all déi Betrib, déi ënnert engem sektorielle Betrib, déi ënnert engem sektorielle Kollektivvertrag sinn a wou genau D'Kollektivvertrag Gesetz virgesäit, dass et do och d'Méiglechkeet ënnert engem allgemenge Kader betribsspezifesch Accorden ze négociéieren tëschent d'Gewerkschaften an dem Patronat. Do muss d'Richtung higoen an dat muss ausgeweitert ginn an opgewäert ginn, well et ass do wou d'Zukunft vun enger seriöser Négociatioun a Kompromissbildung zu den Aarbechtszäiten hei läit. An e Patronat wat probéiert laanscht Kollektivverträg ze kommen, ass fir mech e Patronat, wat net bereet ass, wierklech iwwer den Interessensausgläich an den Aarbechtszäiten ze négociéieren an do seriö Kompromisser a Solutiounen a betribsspezifesch gerecht Solutiounen ze fannen. Dofir ass et och kloer, fir eis muss déi Ausnam vu ministerieller Autorisatioun souwisou ersatzlos ofgeschaf ginn an eben, wéi gesot, zu enger Stärkung vun de Kollektivverträg kommen. An doriwwer eraus, widderhuelen ech dann nach eng Kéier, hei zu Lëtzebuerg si mer an engem vun deene produktivsten a kompetitivste Länner vun de Welt. Mär hunn deementspriechend, well dat och normal ass, dat geet domat eigentlech, gläichzäiteg mat, dass doduerch d'Aarbechtsintensitéit, d'Konzentratioun vun der Aarbecht ganz, ganz staark ass. An dofir ass et onverständlech a kontraproduktiv, wann hei am Land nach ëmmer esou laang geschafft gëtt, wéi dat am Moment de Fall ass. Mär leie wäit, ech kéint elo d'europäesch Statistiken huelen, wäit iwwert de Moyenne vun eisen Nopeschlänner, guer net guer net ze schwätzen, an dofir ass et och absolut opportun, dass elo Aarbechtszäit verkierzt gëtt, well och dat ass déi aner Medailesäit, wann ee vu méi flexibelen a méi variabelen Aarbechtszäite schwätzt. D'Aarbechtszäitverkierzung, déi muss elo kommen, a mär widderhuelen, Eis Fuerderung vun der sechster Urlaubswoch hei zu Lëtzebuerg um gesetzleche Plang. Besser Aarbecht ass net nëmmen d'Aarbechtszäiten, ass virun allem och de ganze Volet D'Darwinny bal sinn eigentlech mat senger Aarbecht ophält. Do erënnere mer an eiser Campagne drun, dass mer net averstane si mam aktuelle Gesetzprojet iwwert déi sougenannte Préretraiten, d'Ofschafe vun der Préretraite Solidarité si mer net ënnert där aktueller Form averstanen, aus deem einfache Grond, well eis do och versprach ginn ass, dass entspriechend Kompensatioune giffen agefouert ginn, souwuel wat de sougenannten Travail posté ubelaangt, wéi insgesamt, dass et muss zu enger Aféierung vu méi enger allgemenger Kategorie kommen, dass Leit, déi ënner besonnesch erschwéierten Aarbechtsbedingunge schaffen, kann ee soen, an engem méi chronesche Sënn, iwwer e längeren Zäitraum besonneschen Aarbechtsstressen an Aarbechtsbedingungen ausgesat sinn, dass déi och musse kënnen eeben dovu profitéieren, fir fréizäiteg an ënnert Form vu Préretraite kënnen aus der Aarbecht erauszeklammen. An do hu mer Fuerderungen a mer fuerderen, dass déi och elo am Kader vun deem Projet do ëmgesat ginn. Besser Aarbecht heescht virun allem och besser Ofsécherung vu senger Aarbecht, besser Ofsécherung vun engem senger eegener Aarbechtsplaz, besser Ofsécherung vu senger eegener berufflecher a sozialer Perspektiv am Aarbechtsprozess. A wa vu sozialem Fortschrëtt geschwat gëtt a besser Aarbecht, mä da geet et virun allem och dodrëms, datt all déi Leit, déi an Aarbecht sinn, besser ofgeséchert ginn. An ech hu virdu gesot, mir sinn do, kann ee soe schonn zënter Joren an engem Nohuelbedarf. An elo kommen e puer där doer Sujeten. Dat Éischt ass, dass vill ze vill einfach hei am Land een aus sougenannte wirtschaftleche Grënn ze entloossen. Do verlaange mer eng Verschäerfung vum Aarbechtsgesetz. dass et eben net méi esou einfach gëtt, een aus wirtschaftleche Grënn ze entloossen. Eng einfach Schwankung vu Gewënnmarge geet net duer, dass een ufänkt, d'Leit ze entloossen. En plus, gefuerdert ass och do en Eropsetze vun den Indemnitéiten, déi domat verbonne sinn. Och dat protegéiert d'Leit besser virun schnellen Entloossungen. A mir sinn natierlech och do dofir, datt do d'Matbestëmmung vun de jeeweilege Vertriedungen, Personalvertriedungen an de Betriber verbessert gëtt. Licenciement économique ass déi eng Säit. De kollektiven Ausdrock dovu sinn d'Plans sociauxen. An och do verlaange mer eng Reform, nämlech vun der ganzer Prozedur, wat d'Sozialpläng ubelaangt, d'Aushandele vun de Sozialpläng. Do ass et esou, dass am Moment déi Friste vill ze vill kuerz sinn, fir kënnen seriö ze verhandelen. Mer verlaangen och, dass d'Obligatioun entsteet, dass e seriö wirtschaftleche Plang vun engem Betrib opgestallt gëtt. Mär fuerderen och, dass emol präziséiert gëtt, wéi laang e Sozialplang iwwerhaapt kann en vigueur sinn, well dat ass eng ganz wichteg Fro am Zesummenhang mat de Sozialpläng. A virun allem fuerdere mer, dass endlech et net nëmmen zu enger Schlichtung, zu engem Schlichtungsverfahren ka kommen, wéi dat am Moment de Fall ass, mee virun allem och, dass et e Streikrecht a Bezuch op d'Aushandele vu Sozialpläng ginn. Dann hu mer dee ganzen anere Volet, dat sinn d'Plans maintien dans l'emploi, wou mer zënter Joren eng Reform dovu fuerderen, well mer wëssen, dass am Moment déi Plans maintien emploi, fir et ganz einfach auszedrécken, just reaktiv sinn. Si sinn net proaktiv, si si finalement just reaktiv. Reaktiv do, wou schonn d'Saachen, wou d'Lompe schonn eigentlech sténken, séif et aus konjunkturellen oder strukturelle Grënn. A wou dat eeben net duergeet, dat war och net déi initial Idee vun de sougenannte Plan maintien dans l'emploi, mee déi initial Idee ass, dass ee vill méi proaktiv muss kënne virgoen duerch eng vill besser gesetzlech Regelung a virun allem duerch besser Matbestëmmungs a Verhandlungsméiglechkeeten iwwert d'Gewerkschaften. Leschte Punkt an deem doe Volet ass d'Fro vun der Reform vun dem Gesetz iwwert d'Failliten. Well et nach ëmmer esou ass, datt déi Betraffen nach ëmmer net déi selwecht Rechter hu wéi déi, déi aus wirtschaftleche Grënn beispillsweis entlooss ginn, a wou mer och an deem Kontext verlaangen, datt déi Indemnitéiten, déi Garantien par rapport zu de Créancen eigentlech, datt déi, datt déi eropgesat gëtt an ugepasst gëtt. Ech hu vum Accord vum 21. November geschwat. Ech komme elo op eppes, wat ech hei stoen hunn a wat ech virdru vergiess hunn ze soen, e ganz wichtige Punkt. An deem Accord steet och d'Aféierung vum Recht op Deelzäitaarbecht kombinéiert mat schonn enger Deelrent. Dat heescht, datt een dee Moment, wou een Usproch op Rent huet, datt een e Recht, e gesetzlecht Recht soll hunn, kënnen an Deelzäit ze schaffen a gläichzäiteg och vun der Rent ze profitéieren, wat gläichzäiteg bewierkt, dass duerch dat weidert Schaffen een éischtens emol méi lues kann aus dem Aarbechtsprozess op säin eegene Choix hin erausklammen an zweetens weider eben duerch seng Cotisatiounen, duerch d'Weiderschaffen, ee seng zukünfteg Rent kann dynamiséieren. Dat ass ofgemat den 21 November 2014, ënnerschriww vun der Regierung, an dat muss och elo ëmgesat ginn. Déi Punkten, déi ech elo nach vergiess hunn am Kader besser Aarbecht, ass virun allem och de Volet iwwert d'sougenannten, iwwert d'Médecine du travail. Zënter Joren, zënter Jore fuerdere mer, dass eng Reform iwwert d'Médecine du travail passéiert. Do just zwou Saachen. Dat Éischt, dat ass, dass dat, wat alles ënner Beruffskrankheete fält, muss erweidert ginn, kann ee soen, un déi normal Zäit an un déi normal Aarbechtsprozesser vun haut ugepasst ginn. Do falen och all déi Krankheeten, déi een éischter ënnert de psychiatreschen an de psychosoziale Volet erandefinéiert an esou weider Dat heescht, dass och mer do also zu enger Extensioun ënner anerem och komme vun den Definitiounen par rapport zu de Postes à risques ënner anerem. An en drëtten, en drëtte ganz wichtige Punkt, ganz wichtige Punkt, Dat ass dat, dass eng richteg Médecine du travail eréischt dann wäert ufänke mat der totaler Onofhängegkeet vun de Medezinner, ënner anerem, déi do dra schaffen, an deem Moment, wou mer hei endlech hei am Land een nationaalt Institut oder eng national Plaz vun der Médecine du travail kréien. Dat heescht an anere Wieder, E Service unique, en anere Punkt nach, dat ass eng Diskussioun, déi och elo länger schonn am gaangen ass, dat ass eben, dass och d'Méiglechkeet, dass e Krankenschäin verlängert gëtt iwwer 52 Wochen eraus bei ganz schwéiere Krankheeten, wou et am Moment nach ëmmer keen Accord gëtt a wou mer eis dogéint stemmen, dass dat herno net méi sollt méiglech sinn, wann e Patron domat averstanen ass. Also e Patron ass kee Médeciner, dat war bis elo net de Fall an dat passt absolut net an d'Konzept vun enger sozialer Sécherheet an enger Assurance maladie. Ech mengen, och dat ass kloer. Voilà, ech mengen, ech hunn elo e bëssen en Tour gemat ronderëm all déi eenzel Punkten, déi de Sozialpak fir Lëtzebuerg ëmfaassen. An ech wëll domat ophalen, enke mat der Konklusioun, Et ass net nëmmen eng Campagne vun Informatioun a Sensibiliséierung, et wäert eng vu Mobiliséierung sinn. D'Regierung ass opgefuerdert, par rapport zu deenen doe Punkten aktiv ze ginn a par rapport zu deenen doe Punkten Mesuren ze huelen. Si ass dofir gewielt ginn. Si ass net dofir gewielt ginn, fir hei d'Krisebelaaschtungen weiderzeféieren, fir se net ze stoppen an net auszegläichen, mee si ass dofir gewielt ginn, déi Belaaschtungen zeréckzehuelen, se auszegläichen a schlussendlech, ganz, ganz wichteg, virum Hannergrond vun der allgemenger Situatioun, et muss endlech hei zu Lëtzebuerg erëm zum soziale Fortschritt kommen. Ech soen Iech Merci.